gweud, mae'r adnoddau i'r argraff arbennig o dda arna i gweud y gwir. Um, un peth nath yn, yn haro fi'n syth wrth edrych arnyn nhw a gweld y plant yn, yn ei defnyddio nhw, pa mor amserol ac mor gyfoes maen nhw. Mae tipyn o'r adnoddau ni'n defnyddio nawr yn gallu edrych bach falle yn faswd i dyddio, felly oedd cael e ar yr iPad a bod e mor lliwgar ac apelgar i'r disgyblion yn wych. A, ond nag e jyst hynny, bod e'n mor atyniadol, ond bod yr, y, y deunydd ysgrifenedig wedyn, yr matiau gramadeg yn cynnwys y patrymau iaith oedd, ang oedd yn angenrheidiol sy'n holl bwysig iddyn nhw. Uh, a bod hwnna wedyn yn cefnogi'r pethau mwy hwylus. Mae'n mynd i fod yn gyffeiliad, dwi'n meddwl, uh, i ni'n yr ysgol. Gan mod i'n dysgu y pynciau eraill trwy gyfrwng yn rhyngddisgyblaethol te chi ar draws fel mae yn rhan fwyaf ysgolion yn dysgu pynciau trwy gyfrwng, a ddisgrifyddol a cherdd yn fy achos i. Oedd pob dim yn y cardiau fflach um, ac yn yr, eto yn y patrymau um, brawddegol oedd yna yn cefnogi dysgu mewn pynciau trwy gyfrwng, achos oedd yr holl geiriau allweddol ni'n defnyddio um, yn rhan o'r uh, arlwy yn y, yn y pecyn, felly oedd e'n addyrchog. Mae wedi bod yn wych cael dod yma heddi i wersyll yr Urdd Llangrannog er mwyn lansio dau adnodd newydd mae Canolfan Peniarth wedi cynhyrchu, sef matiau gramadeg ar gyfer cyfnod llweddol 3 i ddatblygu Cymraeg fel ail iaith, a hefyd y cardiau fflach sy'n hyrwyddo dysgu pynciau drawsgwricwlaidd yn ddwyieithog. Mae ymateb y plant wedi bod yn wych i'r adnoddau, maen nhw wedi mwynhau a wedi cyfranogi yn y gweithgareddau a hefyd wedi cael cyfle i dreialu nhw a wedi bod yn llwyddiannus iawn mae heddi. A chyda gymaint o bwyslais ar addysgu yn ddigidol, braf iawn yw bod ni fel Canolfan Peniarth wedi cael cyfle i greu y ddau adnodd yma sydd yn cefnogi dysgu rhyngweithiol yn y dosbarth lle bod 'na gyfle i'r disgyblion ddefnyddio nhw, um, yr adnoddau ar iPads neu ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol, neu hefyd mae modd defnyddio nhw fel copïau caled lle gall yr athrawon lawr lwytho'r adnoddau. Diolch felly i Ysgol Gyfun Emlyn ac i Wersyll yr Urdd yn Llangrannog am cydweithio gyda ni er mwyn cael y lansiad um, llwyddiannus iawn yma heddi. Mae'n grêt wedi gallu cydweithio gyda Peniarth ar lawnsio'r deunyddiau um, Cymraeg a'r iaith newydd yma. Wrth gwrs, mae'n rhywbeth sy'n agos iawn at calon ni yma yn y, yn y gwersyll. Mae codi ymwybyddiaeth am yr iaith a'r diwylliant yn holl bwysig ym mhob beth i ni'n neud yn y gwersyll. Mae 96 y cant o athrawon neu arweinyddion sy'n ymweld â'r gwersyll wedi gweld agwedd i disgyblion tuag at yr iaith a diwylliant wedi gwella wedi ymweliad. Felly mae rôl bwysig iawn gyda ni fel gwersyll i'w haru yn hynny o beth, a ni'n cymryd hynny o ddifri. A dwi'n siŵr, siŵr gyda'r deunyddiau newydd yma, bydd y canran yn cynyddu eto. Mae canran uchel iawn o'n gwersyllwyr ni yn dod o ysgolion ail iaith. Um, a'n ethos ni yma yn Llangrannog wrth gwrs yw dysgu trwy weithgaredd, felly mae'n bwysig iawn bod nhw'n gadael yma gyda'r gwell ymwybyddiaeth o'r iaith a sut i sgwrsio ac yn y blaen.